Дунейы бӕстӕтимӕ абаргӕйӕ хӕрзчысыл у Ирыстон. Фӕлӕ кӕуылты сты йӕ фарн, йӕ кад ӕмӕ йӕ намыс? Раст зынаргъ налхъуыт-налмасау Цӕхӕртӕ калы зӕххы къорийы уӕлцъарӕй, нӕ сыгъдӕг, табуйаг хӕххон бӕстӕ. Иннӕмӕй та, кӕд чысыл у Иры хӕхбӕстӕ, уӕддӕр ӕмткӕй куы райсӕм йе ппӕт кӕмттӕ, йе ппӕт рагон цӕрӕнбынӕттӕ, уӕд уыдоныл цы лӕгыр зила, бабӕрӕг сӕ кӕна, уый зӕрдӕй уыйбӕрц ӕнкъарӕнтӕ равзӕрдзӕн сӕ рӕсугъддзинад фенгӕйӕ, ахӕм стыр фӕд ныууадздзысты йӕ хъуыдыты ӕмӕ удрӕбынты, ӕмӕ цыфӕнды бирӕфенаг лӕг дӕр ӕнӕмӕнг стыр дисы бацӕудзӕн ӕрмӕст сӕ уындӕй. Уымӕй уӕлдай ма лӕг куы базона, ацы тызмӕг уавӕрты мингай азты дӕргъы цӕргӕйӕ, ирон адӕм цы мбисонды культурӕ ӕмӕ ӕгъдаухӕссӕг уыдысты, ӕмӕ цы ргом бастдзинады аккаг уыдысты уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ, уӕд ноджы бӕрзонддӕр бынат ӕрцахсдзӕн Иры хӕхбӕстӕ, дард бӕстӕй ӕрбацӕуӕг уазӕджы цӕсты дӕр ӕмӕ нӕхи адӕмӕй, хӕхбӕсты цард чи нӕ рӕййӕфта, уыдоны зӕрдӕйы дӕр. Абон уӕ мах хонӕм балцы Дыгургомы, Гуылӕрыкомы бӕрзонддӕр хъӕу Гуылӕрмӕ. Гуылыры комы иннӕ дыууӕ хъӕуы Дзинагъа ӕмӕ Ногхъӕуы тыххӕй дзырдтам нӕ раздӕры равдысты. Сӕ дыууӕ дӕр тынг аив фидауынц ацы мбисонды рӕсугъд ӕрдзы хъӕбысы. Гуылӕр тар бынат кодта Дзинагъайы сӕрмӕ, скъӕтты комы рахиз фарс, мин ассӕдӕ фӕндзай метры бӕрзӕнды денджыз ӕмвӕзадӕй. Уырдӕм цӕуы хъӕды астӕуты хӕрдмӕ цалдӕр километры хӕххон гакъон-макъон фӕндаг. Ууыл цӕугӕ лӕг, цыма цӕргӕсты тӕхӕнты февзӕры, уыйау йӕхи базырджынӕй банкъары. Ардыгӕй ком зыны бынӕй нывджынгау зау уӕрӕх тыдӕй. Ам лӕг ялфӕмблай цы мбисонды рӕсугъд ӕрдзы нывтӕ фены, уыдонӕй хуыздӕр ӕвӕццӕгӕн иу нывгӕнӕг дӕр нӕ сарӕхсдзӕн ӕрхъуыды кӕнын. Фӕлӕ, хъыгагӕн, ацы фӕндаг фӕци фыццаг аххосаг, Гуылӕрыхъӕу кӕй сафтидис, уымӕн. Абон дӕр фӕндагыл Гуылӕрмӕ ссӕуын ӕнцон нӕу. Раздӕр та уыдис, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ноджы зындӕр. Ӕмӕ адӕм ныууагътой, сӕ фӕрныг хъӕубӕстӕ ӕмӕ фӕлыгъдысты цардагур быдырмӕ. Афтӕмӕй та кӕддӕр Гуылар уыдис иннӕ дыууӕ хъӕуӕй стырдӕр. Мин ассӕдӕ ӕхсайфӕндзӕм азы сфыстмӕ гӕсгӕ цардысты дзы дыууӕсӕдӕ цыппор иу адӕймаджы.
Ez šoreiz jāaptun Астмукаги. Золойта вала гъави сари, ецата уони даллай, сабета гъави астау, Найфонтӕ, къибиртӕ, хӕдохтӕ. Уӕдта ма фегъустон цардӕй ами кочойтӕ. Хъӕбӕр рӕвдзӕ хестӕртӕ си адтӕй ами. Еунӕгдӕр сеухон на адтӕй ма мӕнӕ естӕмӕ гъӕуагӕ ниууадза ӕ бийнонти кенӕ ба ӕ гъӕубӕсти ма банимайа уӕхӕнттӕ син адтӕй. Еу бийнонти цард кодтонцӕ. Еу бӕрӕгбӕнттӕ ку уидӕ, уӕд еу хӕдзарӕ иннемӕ цудӕнцӕ. Ма алкӕмидӕр гъӕуама бакувтайуонцӕ, уӕдта си ниуазаг адӕм дӕр нӕ адтӕй. Бийнонтӕ адтӕнцӕ сӕ уоститӕ ма силгоймӕгтӕ хъӕбӕрӕгъдаугин. Лӕгъузцъухӕй некӕд неке ссурдта. Силгоймагмӕ лӕгъуздзурд некӕд неке скодта. Ӕ бийнойнаги некӕд неке бафхуардта. Мӕндоги хеуотӕ адтӕй. Таурӕгътӕм гӕсгӕ ам адӕм цардысты дард незаманты дӕр. Аланты дуджы фӕстӕ ацы цӕрӕнбынӕттӕм уӕлладжырӕй, Сӕгъӕгкаты хъӕуӕй, ӕрбалыгъдысты Золойтӕ. Уналӕй дыууӕ фсымӕры Ело ӕмӕ Дӕго. Уыдонӕй равзӕрдысты ам Елойты ӕмӕ Дӕготы мыггӕгтӕ. Фӕстӕдӕр Елойтӕй иу лӕг, Сабейӕ равзӕрд Сабеты мыггаг. Персатӕ ӕмӕ Дзарасты мыггӕгтӕ равзӕрдысты Хуссар Ирыстонӕй ӕрбалидзгӕ дыууӕ ӕфсымӕры нӕмттӕй. Найфонтӕ ардӕм ӕрбафтыдысты доны фарсӕй. Бынӕттон мыггаг Хъадохтӕй ма фӕстӕдӕр равзӕрд Хуыйманты мыггаг.
Минкъигъау адтӕй минкъи адӕси цардӕй, фал хӕбараун си он адтӕнцӕ. Курдаджи куст зудтонцӕ. Хабардӕсни. Мӕнӕ дорамайунмӕ хабардӕсни. Гъӕдӕрмӕ кӕнунмӕ хабардӕсни. Гъӕдӕмӕ ку бацӕйуонцӕ сог кӕнунмӕ, уӕд син сӕ раст баластӕ нӕ кодтонцӕ, фал зулунтӕ къуӕреуонцӕ. Цубурзагъдӕй гъӕдӕмӕ базелеуонцӕ масе уотӕ хуарзустур баластӕ зайидӕ идарддӕр. Е уотӕ адтӕй сӕ хабар. Удта се адтӕй Хъӕбӕрхуарз цауӕнонтӕ, мӕнӕ дзолойтӕмӕ, курдонтӕ дзолойтӕмӕ. Е дин кард ку скодтайдӕ, кенӕ ба цӕфгъат ку скодтайдӕ. Мӕнӕ еццатӕ ба хъӕбӕр дӕсни адтӕнцӕ фунс дарунмӕ. Хъӕбӕр, ӕмбал син нӕ адтӕй. Мӕнӕ нур дӕр сӕ правнукӕй е уӕлӕ фустӕр бакодта ӕма фермерски хозяйство скодта. Ма нурбал успешно косуй. Хуцауин хуарздзийнӕдтӕ радтӕд. ӕнтӕстдзийнӕдтӕ. Е нур иннетӕй ма ку зӕгъӕн уӕдта айфонтӕмӕ дӕр адтӕй ма кафунмӕ ба зарунмӕ ба уӕхӕн дӕсни адтӕнцӕ ма еу хатт еу бичеу бахаудтӕй е кӕстӕр фидинсувӕр Чиколамӕ ӕ фидилимӕнтӕмӕ. Ма Шимаевка адтӕй Чиколай. Е ба бичеу скъола нӕма фӕцӕй уӕхӕн. Ма уой ба кафунцӕ ма уотӕ уой дӕр кегъӕр екайей гъӕстмӕ рагӕлста. Ма иде кай е ртхуар ӕфусун дедушки ртхуар. Е ба баликъотӕй адтӕй келехунттӕй. Ма атани кодта, Аллах, устур чи колай аста, ума куна фӕхходуйна кӕнед, нур ай кафун кӕцӕй зонуй. Ма ку ракафта, уӕдта фиццаг бунат ниййахӕста. скъолайӕгтӕ сӕхе баримахстонцӕ. Е уӕхӕн егъӕлдзӕган адӕн. Иннӕ ба адтӕй мӕнӕ народ и медицинӕ ке хонунцӕ, кӕрдӕгутӕ, хоскӕнӕ ко. Ма Золойти уосӕ адтӕй, Сабеон адтӕй е дӕр. Хунтӕй Салухан. Ма имӕ еди дӕр адтӕй, экстрасенсионный дамитӕй ма адтӕй. Уӕдта цӕстӕ арфӕдӕр кӕнидӕ. Сглас снимала. Еу ма уӕхӕн хъаурӕгин адтӕнцӕ, ма еу ба Золойтӕй нӕхуӕрифурт Таймораз хунттӕй тугъди адтӕй. Ма ӕнӕ къахӕй ӕрбацудӕй, ӕ хӕццӕ барбаласта еу урусаг лӕппойӕ ба ӕнӕ цонгӕй. уомӕн дӕр некебал адтӕй. Мӕхӕме уӕдта курппаджи дӕр куста, уӕдта хӕрӕгбӕл кумӕдӕр фӕццӕуидӕ цауӕни, ма сир дӕр хӕссидӕ ӕнӕ къахӕй. Еуӕхӕн адӕнтӕ си цардӕй.
Ацы комбӕстӕм фыццаг хатт, уӕлдайдӕр та сӕрдыгон бонты ӕрбафтгӕйӕ, лӕджы зӕрдӕ ӕнӕмӕнг бахауы йӕ рӕсугъддзинады уацары. Ацы ран, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, тынг хорз уаид улӕфын нырыккон уавӕртӕй ифтонг бӕстыхӕйтты. Фӕлӕ нӕ фыдӕлтӕ ам кӕддӕр базыдтой саразын Аив ӕмӕ куырыхон царды уаг, сӕ уазал ӕмӕ талынг сыджытсӕр хӕдзӕртты. Фӕрстой ацы бӕрзонд уырдыг хӕхты фӕхсытыл, гутонӕй пайда кӕнгӕйӕ, таунхор, картоф, халсартӕ. Хӕхты сӕрты тӕссаг рӕтты кӕрдын ӕмӕ хъӕумӕ ласын хос. Сарӕхстысты хӕларӕй цӕрын, хорз ӕмбарын, уарзын ӕмӕ хӕдзардзинӕй пайда кӕнын сӕ алфӕмблай ӕрдзӕй.
Ӕме ачи мед хон ходта мана гулари дӕр кӕдхуӕз дӕр навӕд. Ами ирӕзуй сӕдӕ фӕнзайафт хузи бӕлӕстӕ ма къотӕрт. Еу ас сӕди ба кӕрдӕгутӕ. Ма Уортӕ е хуннуй ечи бунат, хуннуй сау, уортӕ. Уӕлӕ е хуннуй сурх. Еуеми дӕр геологтӕ фӕкъахтонцӕ. Цадуӕттӕ, гъӕццар, цадгом, уӕлӕ сау доргинтӕй хребет, уӕлӕ чирх, къӕбур. Мӕнӕ атӕ, уӕлӕ Салани бадӕн, уӕлӕ уӕлбилӕ Стуранзар. Мӕгъуник раги литник ка адтӕй. Дзулатир дозӕхе, значит, уотӕ адтӕй ма татаро-монголтӕ нани пурхӕ кодтонцӕ уоми Аланти горӕттӕ. Ма Джулат, город Джулат. Ма авази уордигӕй ледзӕгадӕн рбацудӕй. Кстати, лезгор дӕр е уордигӕй рацудӕй вӕдзӕ лидзӕгкъор. Ма хеуоми цардӕнцӕ уӕлӕ Бӕрзонди, ами син ӕвӕджи бунат нӕ адтӕй, ма си хеуоми байзадӕй сӕтсерцевӕн, евейсерцевӕн байзадӕй. Ма еута хонус ей бунӕттӕ дӕр зулатердоза. Уӕдта ма ӕмбадтӕй еу геолог тазезагӕ. Ма е бауӕртӕ мӕ мади фидӕ ка адтӕй, еуой хӕццӕ ма справка дӕр ес мӕммӕ, махмӕ байзадӕй. Первооткрыватели Меднорудного

Дзагъолабаева джомон худтонцӕ, фал ма цӕхӕрцӕстӕ адтӕй. Ма тугъди рӕстӕги ба сорак фтаройгод тӕртевӕджи цупор дуккагӕймагӕ анс тугъди рӕстӕги. Ма рандӕй цауӕни. Анафони некӕд цудӕнцӕ цауӕни, афони цӕйуонцӕ, кунен реждаватна цӕйуонцӕ. Ма фӕццудӕй ма уала еске сӕрмӕ, уала лӕг лӕгӕутӕ ке хонунцӕ, уордӕм ӕссудӕй, ма ӕхсӕвӕ байзадӕй лӕгӕти. Сӕумӕй ба рацудӕй ма сирдтӕ бӕрзӕндтӕй бунмӕ цудӕнцӕ. Ма разӕй цудӕй уорс, уорс дзӕбодур, устур сиутӕйбӕл, ӕ фӕсте ба иннетӕ цӕунцӕ. Ма имӕ нигъгъавта, ма ралхъевӕ курокдзагӕ. Еуӕд та мегъӕси дӕр ӕма рази фестадӕй уорсрехгун лӕг, боцъоджин хо. Мо имӕ дзоруй, Елбездух, мабал фехсӕ, берӕ фехстай. Ма е нӕ цӕуй ӕгӕр тӕрегъӕдӕй. Хъуддаг ӕрдзӕн тӕрегъӕдӕй. ма балессу, ма рандӕй. Уӕдта Чекай Чеховицардан е дӕр уордӕм ӕрлигъдӕй, ма ӕй фӕрсун, чуавӕр хӕзнатӕ ссирдтайтӕ ӕндӕртӕ всё, ма ма уӕдта фӕрсун, ма зон, Гагу зон, Гагуӕй хуня. Гаго, сугзӕринӕ ба некӕд иссердтай. Цӕмӕннӕ ссердтон? Маши некӕд ӕрхастай, некӕд ма цӕмӕннӕ? Адӕмӕй уӕлдай мӕн нечи гъӕуы. Ма та кӕми уой ба зонис, зонун. Машӕй бамудтай игеолӕгтӕн? Нӕ. Цӕмӕннӕ? Хо ма уотӕ дзурдта. Хо е ба уӕртӕ Америки кӕрӕдзей куд ниццагътонцӕ, уотӕ кӕрӕдзей ниццагътонцӕ. Ескӕд кӕцӕраетӕ иссердзӕнӕнцӕ. И ни показал. Йӕ уылты адтӕй хъуыддаг. Райгуырӕн зӕххыл алы рӕзгӕ уд дӕр фӕхайджын вӕййы йӕ адӕмы ӕнусон фарнӕй ӕмӕ йыл ныффидар вӕййы йӕ зӕрдӕ уидӕгтӕй. Лӕджы уды равзӕры алӕмӕты уарзондзинад ӕмӕ йӕ мин рӕхыстӕй бабӕтты йӕ фыдыуӕзӕгыл. Ӕмӕ искӕд бон адӕймаг цыфӕнды дард куы фӕхауа йӕ фыдыбӕстӕйӕ, уӕддӕр ӕй уарзон зӕххы ӕмбисонды хъарм кӕддӕриддӕр ӕбӕрӕг тыхау лвасдзӕнис йӕхимӕ
адӕймаг кӕм райгуыра уый фылдӕр уарзы раст ын куы зӕгъон уӕд асети дӕр баззадтӕн уымӕн ӕмӕ искӕм нӕ уарзы не люблю мӕ фыдӕлтӕй йыл фехъуыстон искӕй бӕстӕ фыдбӕстӕ
Ирыстоны кӕмттӕй иу дӕр хъуамӕ рохуаты ма баззайа. Се ппӕт дӕр сты Хуыцауӕй арфӕгонд, се ппӕт дӕр сты зӕдбадӕнтӕ. Се ппӕты дӕр баззад цӕстӕй фенӕн кӕмӕн нӕй, ӕмӕ уыимӕ аргъдӕр кӕмӕн нӕй, ахӕм ӕгӕрон, ӕвидигӕ фарн. Уыцы фарн банкъарынхъом ӕмӕ йӕ зынаргъ хӕзнайау йӕ удрӕбынтӕм райсынхъом вӕййы ӕрмӕст фыдӕлты туг кӕй дадзинтӕм хъӕвзы, ахӕм адӕймаг. Ӕмӕ нӕ фидӕны фӕлтӕртӕм ахӕм сахсур фӕсивӕд фылдӕр куыд гуыра, уыцы арфӕ нӕ уӕд.